maswera sei mhuri yezimbabwe kwese kwamungadai muri kunyanya nyanya muno musouth africa ndimo mune meseji yandauya ndakakubatirai ini ndinoitwa mr spanner ndiro zita rangu kana kari kekutanga kusvika panew transtar films chibva wangotanga kusubscribe kulaika nekushiya kuitira kuti tirambe tichikupai zvinenge zvichiitika munyika yezimbabwe nemunyika yesouth africa so ndine nyaya ndaya ndakakubatirai zvinhu zviri kuitika izvezvi iri chenjedzo kuvanhu vari kuraramira musouth africa vari mazimbabwen kana nemamwewo maforena anonzwa shona right kana muchiri kurangarira mazuva apfuura pane mameseji akambofamba kana kuti nyaya yakambotendera musouth africa kuti e, foreigner wega wega ari kurarama ari musouth africa e, anofanira kutorana nalandrod vake voenda kwachief uko kwavachanosvika vachisaina mapepa kuti no e, inini landrod achiti inini ndindiri kugara nemunhu uyu so kuitira kuti zvisazove neproblem mangwana ndo mashoko avakauya nawo saka kune vanhu vakawanda vakaenda vakanonyoresa kuti inini ndinonzi nhingi vachiratidza mapepa avo kuti ndine mapepa so so so so but now zvaazoshatira pakuti e, I think nezuro or marimwe zuro eh, kune vakashedzwa namachief kuti huyai kune musangano watinawo vanhu vayo pavakaenda vachida kunoti vanoona musangano uyo vanonzwa kuti chichu chatashedzerwa vakasvika vakabatwa nehome affairs kwanga kune home affairs saka iyi yambiro nechenjedzo yandiri kuda kupa kune vanhu vese vakasaina mapepa aya vakabvuma kuenda kwachief kuti kana uchiziva kuti wakaenda kwachief ngwarira nekuti pauchasheedzwa uri kunobatwa kana kuti ukaramba kuenda vari kukuvinga mudzimba nekuti zvaanyore adhiresi yepaunogara iripo zita rako nesenemu zvese zvinenge zviripo vachangouya vachingoti tavinga nhingi wobva watakurwa wobva waenda saka kana uchiziva kuti hausati washeedzwa zvitoriye nani kuti utame pamba paunogara wonotsvaga imwe imba kuitira kuti zvikuitire nyore zvikuitire safe ende kana uchinge wakutama usatame uchizikanwa kuti uri kuenda kupi nekuti ukatama uchizikanwa kuti uri kuenda kupi landlord wako anongozoteera navo ikoko nekuti kuuya vachatouya saka iyi yambiro nechenjedzo yandiri kukupaiwo kumazimbabweans ese ari musouth africa kuti ngwarirai kusaina kwamakaita yaitove trep yekuti muzokwanisa kubatwa zviri nyore zviri easy saka garai makachenjerera nyaya iyoyo even ukangonzwa kuti kune kune musangano chero usina kusaina please musaende nekuti munonobatwa home affairs inenge iriko nekuti vari kuti pavanhu vavakabata area yatinogara isusu vari kutopopota kuti no evanhu vatabata nenhamba yakanyoreswa hazvisi kuenderana saka zvoreva kuti kana tachenjedzana saizvozvi vachateera do to do kune vanhu vakanyoresa vese saka please Garai makangwarira. Iyi ndo message chete yandati ndikuwenzirei vadikani. Kana kari kekutanga kusvika pano sezvandataura chibva wango subscriber. Kune vagara vari pano ndinokutendai rambai munesu. Kune vari kutipa ma messages rambai makadaro kuitira kuti atenderere asvikewo kune vamwe vanenge vasingazive zviri kuitika. E, number dzedu ndidzodzo dzinobuda pekutanga nedzinobuda kokupedzisira. rambai muchitikandira mamessages ezviri kuitika tichikubuditsirai tichikutenderedzerai kuvanhu thank you love you all